جواری هاخبات و سەرهلدانێ دەم باش کوردستانیێن هێژا پشتی شەهید کرنا ژینا ئەمینی لە کوردستانێ دەست پێ کرن، سەدان کەس ژە ئالیێ تروریستێن ڕژیما فاشیستێن تەهرانێ ڤە هاتن بریندار کرن، دەهان کەس ژی هاتن شەهید کرن و بسەدان کەسێن دن ژی

هەم لە شەقامەکانی شارەکانی رۆژهڵات و هەم لە شارەکانی ئێران، ژن لە بەرەی پێشن، ئێستا لە ئەوروپا، لە ئامریکا و لە هەر چار پارچەی کوردستان، پشتەوانی بە شەپێلی ئەو شۆڕشی خەڵکی رۆژهڵاتی کوردستان و ئێران دەکرێ. خوەندنەوەی جەنابتان چیە لەسەم ئەم شۆڕش و راپەڕینی خسوسی ژنەکان لە هەم لە رۆژهڵاتی کوردستان و هەم لە ئێران؟ زۆر زۆر سوپاس بۆ ئەم دەرفەتە. دوای کوشتنی ژینای جوانەمەرگ خەڵکانێکی زۆر ناڕزایەتیان دەربڕی دیارە ئەم ناڕزایەتی تەنها هێونی لە یەک ڕۆژە لە یەک سانیە هەموو خەڵکەکە گەیشتن بەوەی کە بینە سەر شەقامەکان ئەمە بە درێژایی هاتنە سەرکاری کۆماری ئیسلامی ئێران خەڵکی چەسانەوەەوە و بە شێوەی جۆرا و جۆر ئازادیەکانی تاکی تەس بەرتەس کردوێتەوە ژنان بەشێکی سەرەکی قوربانیانی دەستی کۆماری ئیسلامی ئێرانن هەر بە بەرتەسکردنەوەی ئازادیەکانی هەر بۆی کە بە یاساکردنی حجابی زۆرە ملێ بۆ نمونە هەرەوەی کە مافی بڕیادانیان نەبێت لەسەر خۆیان ئەمانە هەمووی بە درێژایی ئەم چلو چەند ساڵە کۆبووەتەوە و وای کرد بۆ ژنان جارێکی تر نیشانیاندا بە هاتنە سەر شەقامەکان نیشانیاندا کە بەڵێ ئەو پێناسەی کە کۆماری ئیسلامی ئێران بە پشتیوانی لە سیستمی پیاو باوک سالار و بە پشتیوانی دین کە بەردەوام پێناسەی کردووە بۆ ژنان کە ژنان لاوازن ناتوانن خاوەن بڕیارنی ناتوانین شتێ بکەن ژنان جارێکی تر نیشانیان داوە چونکە پێشتر لە ڕابردووە لە مێژووە ژنان هاتنە شاخ و چەکیان گرتە دەستیان و هەوڵیان بۆ مەسلەی نەتەوەیدا بەرامبەر بە کۆماری ئیسلامی ئێران باسی ژنانی ڕۆژهڵاتەکەم چەند ساڵ لەمەوبەر لە ڕۆژ ئاوا ژنان نیشانیاندا کە بەرامبەر بە داعش وەستانەوە لێرەیشا جارێکی دیکە ژنانی ڕۆژهڵات کە هاتنە سەر شەقامەکان هەر بەوەی کە لەچکەکانیان فڕێدا لەوان نیشانیاندا کە جارێکی تر ئەتوانن هێزی خۆیان نیشان بدن ئەوەیان ئیسپات کرد بە خۆیان بە خەڵکی دەوروبەریان بە پیاوان بە کۆماری ئیسلامیێرانیش کە ئێمە دەنگمان هەیە ئێمە ئەتوانین پێشڕەوی ئەم خەباتە بین ئێمە ئەتوانین هەوڵ بین بۆ مافە سەتاییەکانمان. با بچین لای کاک تاهیر. کاک تاهیر باسی ستراتێژی حزبەکانی ڕۆژهیلاتی کوردستان بکەین ئەوان حزبەکانی ڕۆژهیلاتی کوردستان تا چێ ئێستا کارگەریان بووە ئەو بانگەوازی ئەوان بۆ مانگرتن تا چ ئێستا جێبەجی بووە؟ دەتوانن بەحسی ستراتێژی حزبەکانی رۆژهلاتی کوردستان بکەن بەرامبەر ئەو شۆڕەش و راپەرینی کە ئێستا لە رۆژهلاتی کوردستان بەردەوامە؟ لەگەڵ رێز و سلاو بۆ بیسەرانی بەرنامەکەت و بۆ جەنابیشت، لە چل ساڵی ڕابوردوە حزبەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان ساحێب ستراتیژی سیاسی نەبوون. ستراتیژی بەو مانایە کە ئامانجێک دیاری بکەن و ئەو ئامانجە هەوڵ بدەن ئەو ئامانجە لە ڕێگای کۆمەڵێ تاکتیکەوە لە ڕێگای کۆمەڵێ کردەوە بەرەو بەرە بە بەدیهێنان بەرەو بەدیهێنانی ئامانجە گشتیەکەیان بڕن. حزبەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان هەر لە پێشەوە کۆمەڵی دروشمی سیاسیان بووە، جا لە خودموختاریەوە بیگرە هەتا هاتوونە سەر فیدراڵیزم، ئەم دواییانە کۆنفدراڵیزمیان هەیە، خودمختاری هێشتا هەر ماوە لای حزبێکیان و بەشێکیشیان داوای حزبی دواتر کە پێشهاتوون داوای سەربەخۆیی ئەوانە ئەکەن هەموو ئەمانە خاڵی هاوبەشی هەموو ئەمانە ئەوەیە کە گرێدراون بزان وەزیەتی ئێران چی لێ دێ شەپۆلێک کە هەیە سواری ئەو شەپۆلە بوون و بچنەوە ناوخۆی کوردستان بۆ خۆیان خاوەن ستراتیژیەک نین کە ڕۆژانە مانگانە ساڵانە تۆ چاو چاوی لێ بکەی بتوانی هەڵی سەنگێنی کە بەرەو بەدیهێنانی ئەو ستراتژیە دەتوانن بڕۆن بەڵام لە هەمان کاتدا لەبەر ئەوەی کە کۆماری ئیسلامی هەموو کوردستانی داگیر کروە نەیهێشتووە کە حزب و ڕێکخراوێک لە کوردستان ببێ لە کات و ساتێکی دیاری کراوە کە خەڵک هاتوونسە تەنگ و کردەوەی زۆر قیزەون و ناشیرینیان لە کۆماری ئیسلامی دیوە، حەزیان کردووە کە بلەخەرە کەسێک ببێ کە ئەمانە ڕێک بخا بۆ ئیعتراز کردن و ناڕەزایەتی دەربڕین بەرامبەر بە کۆماری ئیسلامی بەنموونە وەک کوشتنی جوانەمەرگ شوانەی سەی قادر وەک تۆپباران کردنی قەڵای دموکرات وەک ئەم ئاخرەیش وەکوو کوشتنی ناجوێن مەردانەی جینا ئەمینی لەو کاتە ئەم حزبانەیش کاریان بۆتە ئەوە کە بەیانێک دەرکەن داوەت بکەن بە مانگردنێک، ئەو داوەت کردن بە مانگردنە لەبەر بێزاری کۆمەڵانی خەڵک لە کۆماری ئیسلامی جوابی وەرگروەسەو بە قازانجیان بۆ وانیش حەزیان کروە نە لە رووی شوێنکەوتنی بەرنامە و پڕۆگرامی و سیاسی و ئەوانە ئەو جوابیان وەرگروەسەوە ئەمانیش کردویانەسە ئەوە شەرعیەتدانێ بە سیاستەکانی خۆیان و چوونەتە ماڵ دانیشتون تا ڕووداوێکی تر ڕوو بدا ئەمە شتەکەیانە دروشمەکەیانەوەی ئەوەی ساحب استراتیژیەک بن کە خەڵک بجوڵێن مەسڵەن بۆ نونە گەر ئەرزت بکەم لە هەموو ئەم چل ساڵە چاوی لێکە نە بە تاک نە بە گروپ ئەمان ناتوانن پێش ڕووداوێک مەسەڵەن بانگەوازێ بکەن کە خوێندکارانی زانکۆکانی کوردستان مان بگرن بۆ حەو ڕۆژمان بگرن بۆ نەچنە کەلاسەکانی دەرس بۆ پشتیوانی کردن یا بۆ ئازادکردنی زبانی کوردی خوێندن بە زبانی کوردی یعنی ئەمان بن

دوبارە با بچین لای خاتوو سۆڵماز خاتوو سۆڵماز ئێستا لە دوای ئەم یەک هەفتە دە ڕۆژە دروشمەی ژنانە فەمنیستی هەم لە ناوخۆی باکووری کوردستان بۆ پشتەوانی لە شۆڕشی ڕۆژهەڵاتی کوردستان دروشمەی ژنانە ئانگۆ فێمنیستی زۆر لارادایە. من پرسیارم ئەوەیە بزووتنەوەی نەتەوەی داگرکەراو وەکوو نموونە بزووتنەوەی فێمنیستی کورد لە باکوور لەگەڵ بزووتنەوەکانی فێمنیستی تورکیە و بۆ نموونە بزووتنەوەی فێمنیستی ڕۆژهەڵات لەگەڵ فێمنیستەکانی ئێران یان فێمنیستەکانی ناوەندگەرایی تا چ ئاستێک دەتوانێت لەگەڵ ئەوان ئیش بکە، کار بکە، لە گەڵ یەک بەرەدا بە شێوازی یەکسانی جێگای خۆت ببینە. سپاس. دیارە لە ئێستادا شتێکە زۆر زۆر گرنگە ئەوەی کە هەموو کەس دەست لە ناو دەست یەک هەموو ئەوانەی کە ناو جوغرافیای ئێرانا دانیشتوون دەست لە ناو دەست یەک هەوڵ بدەن بۆ ڕووخاندنی ڕژیمی جمهوری ئیسلامی ئێران. لێرەیشدا فەمینیستەکان هەم فەمینیستە باڵادەستەکان و هەم فەمینیستەکانی کورد ئەو پێویستە کە ئەو هاوکاریە بکرێت چونکە دەردی هاوبەشیان زۆر زۆر هەیە هەموو ژنەکان لە ئێران سریە یاسا هەیە کە هەمووی ئەگرێتەوە و پێویستن لە ئێستا دەست لە ناو دەستی یەکتر هاوکاری بکەن بۆ ڕوخاندنی جمهوری ئسلامی ئێران بۆ گۆڕانکاری لەسەر یاساکانی جمهوری ئسلامی ئێران ئەوە زۆر زۆر پێویستە بەڵام هاوکات لەگەڵ ئەوە فمینیستە کوردەکان نابێ ئەوەیان بیر بچێت کە ژنێکی کورد وەکو ژنێکی باڵادەست چاوی لێ ناکرێ ژنێکی باڵادەست ژنێکی ئێرانی فارزمانە ژنێکی کورد بەهۆی کوردبوونیەوە بەهۆی ژنبوونیەوە بەهۆی ئەوەی کە ئەگە کرێکار بێت شێوەیەک چەسانەوەکەی جیایە ئەگەر ئەم ژنە ژنێکی لە خانەوادەی LGBTQ بێ جیاواز چاوی لێ دەکرێت ئەگەر ئەم ژنە کەمەندامیش بێت یعنی لێرە ئینترسکشنالەتی زۆر زۆر باش دەورە بینێت و زۆر جوان شامڵی ژنی کورد دەکات کەماتوانی ئەو چەمکە زۆر بەباشی بۆ ژنی کورد بەکاربرین جان لەویا ژنی کورد فمینیستەکانی کورد کە ژم فمینیستەکانی کورد ئەتوانێت هەموو ڕگەزەکان بگرێتەوە چونکە هیچ کاتێک بزوتنەوەی فمینیزم وا دابش نەکراوە کە حتممە بێ ژنان بن بەڵکو ژنانە بێ شێلگیرانەتن لە ڕەدیفی بەرەوەی ئەو خەباتە بن بۆ مەسەلەی یەکسانی هەوڵ بۆ مەسەلەی یەکسانی بدەن فمینیستە کوردەکان نابێ ئەویان بیر بچێت فمینیستە کوردەکان هاوکات لەگەڵ خەباتی هاوبەش بۆ ڕوخاندنی جمهوری ئسلامی ئێران هاوکاتە بێ هەندی دروشمیان بۆ خۆیان هەبێت بۆ مەسلەی ژنی کورد هەرو جۆرەی کەوتم ژنی کورد زیاتر ئەچەوسێتەوە لە ژنی باڵا دەست ئەو جیاوازیە بێ هەست پێ بکەن و نابێ ئەوە لە بیر بکەن هەدەفە ئەسلیەکە هەرو جۆری کەوتم ئامانجە ئەسلیەکە ئەوەیە کە جمهوری ئسلامی ئێران بڕوخێت بەڵام زۆر زۆر پێویستە کاری ڕێکخراوەیی بکرێت جامە ئەرکی ڕێکخراوەکانە ئەرکی حز بە کوردیەکانیشە تەنانەت کە هەوڵ بدەن ئەمە زەق بکەنەوە کە ئەو چون ژینا نمونەی ژینا بهێنین و نیژینا لەبەر کوردبوونی و لەبەر ژنبوونی چۆسایەوە یعنی ئمە زۆر زۆر گرنگە ژینا هەر لە یەکەم ڕۆژی ژیانەوە ئەوە چۆساتە وکو کوردێک چونکە بۆی نەبوو ناوی ژینا بێ لە ناو ناسنامەکەی ناوی مەحسایان بۆ دانا لە ناو ناسنامەکەی دوای و ژینا لەبەر ژنبوونی بە هەموو ژیانی بە کولتورکردنی حجاب بە ئیسلامکردنی حجابووە بۆ مجبور بۆ خۆی داپۆشێ کە یا چۆ ساوت لەگەڵ ژنێکی باڵا دەستە فەرقی هەیە بەڕاستی ئەوە زۆر گرنگە ئەوە لە بیر نەکەین بەڵام هەرو جۆرێک کەوتم ئامانجی ئەسلیشەوەیە کە ڕوخاندنی ڕژیمی جمهوری ئیسلامی ئێران ئەبێ هەموو دەست لە ناو دەستیەک ئەو کارە بکات. با دوبارە بچین لای مامۆستا تاهر مامۆستا تاهر کە ئێستا تەخەیولی ئیمپراتۆری شیعەی مەسەوی ئیران دەکەین لە ناوچەکە لە ئەگەری خراپبوونی دۆخەکە لە ناوخۆی ئێران هاوسەنگی هێز لە ناوچەکە چۆن دەبیت؟ یەکێک لەو هێزانە کە لە ناوچەکە هەیە و یەک هێزی باڵادەستە هێزی کۆماری ئیسلامی ئێرانە کۆماری ئیسلامی ئێران هێزێکی تۆقێنەر، ترسناک، سەرکوتکەر و تا سەرئێسقان دژی هەموو ئازادییەکانە، ئازادیی نەتەوەکان، ئازادیی ژنان، ئازادیی ڕادەربڕین، ئازادیی هەموو شت. ئێر لە ئێران دەسەڵاتداری ئێرانە کە هەشتا و پێنج ملیۆنە، لە ئێراق دەسەڵاتە، لە سووریە هەیە، لە یەمەن هەیە، لە لوبنان هەیە لە فەلەستین هەیە کە بۆ خۆت ئاماشەت پێ کرد شکڵە ئیمپراتورێکی هەیە بێگومان بە کژی و لاوازبوونی ئەم دەسەڵاتە کە قوڵبوونەوەی دۆخەکەیە ئەوەی کە لایەنی بەرامبەرەکەیە بە قازانجی ئەوانە بە قازانجی بزووتنەوەی ژنانە، بە قازانجی بزووتنەوەی نەتەوەکانە، بە قازانجی بزووتنەوەی کوردە، بە قازاندی ئاسایش و ئەمنیەتی ئەو کەسانەیە کە ئاسایش و ئەمنیەتیان لە ڕێگەی کۆماری ئیسلامیەوە دەکەوێتە خەتەر لەلایەک ئێمە هەموو زانیارییەکانمان نییە کە کۆماری ئیسلامی لە چ حاڵێکدایە و هەموو شتەکان، هەموو ئەو داتایانە کە پێویستە بۆ هەڵسەنگاندن و لێکدانەوە لە بەردەستدا نییە. لە لایەکی تریش بوون و نەمانی کۆماری ئیسلامی تەنها گرێدراوی خواست و ویستی خۆی نییە. ئێستە بوون و نەبوونی کۆماری ئیسلامی گرێدراوی سیاستەکانی ئەمریکایە، سیاستەکانی ئورووپایە یانی زلهێزەکانە، ڕووسیەیە و چینە. ئەمانە چۆن دەڕوانن؟ ئایا تا ئێستا نەبینراوە ئەمریکا سیاسەتێکی ئەوە بێ پشتیوانی ئەو هێز و لایەنە بکا بۆ ڕووخاندنی کۆماری ئیسلامی ئورووپا کە ئەسڵەن لە بە کۆمەڵێک هۆکار لایەنگری ڕووخاندنی کۆماری ئیسلامی نییە، ڕووسیە و چین دوو هێزی زەبەلاحی تر نەک تەنیا لایەنگری ڕووخاندنی نین، هەتا ملان تا ئێستا پشتیوانیان لێ کردووە. لەم قووڵبوونەوەی قەیرانە لە ئێراندا هێز و ململانێی ئەم هێزانە لە ئێرانە چۆن دەبێ؟ ئایا بەرەو ئەوە دەچێت کە ئەمان سازشێک بکەن پێک بێن لەسەر مەجموعەی خاڵ کە دوای بە نەبوونی کۆماری ئیسلامی چی بکەن و چی نەکەن ساغ ئەبن و لەوە یا یەکیان و لایەنێکیان و دوو لایەن پشتیوانی لێ کە ئێمە ئەزمموی سووریەمان هەیە شەڕچوو تا نزیکەی دەمشق و ناو دەمشق بەڵام سووریە رووسە پشتی گردو نەیهێشت بکەوێت بۆیە لێرەش تەنها بە ئەوە نییە کە ناوخۆی ئێران ڕەچاو بکەین بە زۆر فاکتەرێکی تر بەستەگی هەیە بەڵام بە هەر ئەندازەیەک کۆماری ئیسلامی کز بێت بۆ ئەندازە ڕێگایەک پیا بێت دەرگایەک ئەکرێتەوە بۆ خەڵک نەت هەناسەیەک بکێشن و سەرهەڵدان و ناڕەزایەتیەکان بێ بچێتە ئاستێکی تر و ئەوە جێگەی خۆشحاڵیە لەم ڕووداوانە. زۆر زۆر سپاس مامۆستا تاهر بۆ ئەم شەرح و بەحسی جەنابت. با دوبارە بچن لای خاتوو سۆڵمەز. خاتوو سۆڵمەز پرسیاری دیکەم بۆ جەنابت لەسەر ئەوەیە فەمینیستەکانی ڕۆژاوا ی غەرب چۆن تەماشەی ئەو شۆڕش و ڕاپەرین و و ژنەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان و ئێران دەکەن؟ چ خوەندنەوەیان هەیە؟ بە چ جۆرەک دەڕوانن ئەوان؟ زۆر ترێسە فەمەنیسە سوێدیەکان بکەم کە لەم لەوەتی ئەم ئاخێزە دەسی پێکردووە لە ڕۆژهڵات و لە هەموو ئێرانە دەنگدانەوەیەکی زۆری هەبووە خەڵکانێکی زۆر چوونەتە سەرجادە و وای کردووە کە سوئدیەکانی زۆر ئاگاداری ئەوە بوون هەندێشت هەیە کە بەردەوام ئەنووسن بەردەوام پۆستەکەن من دوێ کە بوونمە ژنانی سوسیال دموکراتی سوئد ئەوانیش دیسان پێیان نامەیەکی تریاندا دەرەوە کە بە هەموو شێوەیەک پشتیوانی ژنی دانیشتووی جوغرافیای ئێرانەکەن باسی ئەوەکەن کە هەر لە سەرەتای هاتنە سەرکاری کۆماری ئیسلامی چۆن هەوڵی هەڵدراوە ژنان توندتیژیان بەرامبەر بکرێت بەرتەسکیان بکەن و ئازادیەکانیان یعنی بەردەوام لە سوسیال مدیا ئەبینی کە خەریکن پشتیوانی خۆیان دەرئەبڕن بە شێوەی جۆراوجۆر ئێستا قرارە بەیانی بۆ نمونە کۆ ببنەوە لە شوێنێک چوار کەس لە سەرۆکی حزبەکان کە ژنن خۆیان فەمینیستن دێن و بەشدارە بن و قساکەن هەمووەمانە خەریکن هەوڵەدەن بە شێوەی جۆرا و جۆر پشتیوانی بکەن شتێکەیەکە زۆر زەقتر خەریکن لە جاران باسیەوەکەن کە ڕژیمی جمهوری ئیسلامی ئێران چەندێک دژە مافی مرۆڤە چنە دژە مافی ژنە یعنی ئەمانە زیاتر ئەبینی لە ناو نووسینەکانی خودی ئەوەی کە پاڵپشتی نیشانەدەن، خودی ئەوەی کە دێنە سەر شەقامەکان لەگەڵمانە، خودی ئەوەی کە لە خۆپیشاندانەکان بەشدارن تەکمانا و هەوڵەدەن دەنگەکان بەرزتر بکەنەوە، ئەمە نیشانەیەکی باشە، نیشانەی ئەوەی کە تێگەیشتنێکی تریان هەیە، مەسەن بۆ نموونە وەختی کە من لە سەرەتاوە لەگەڵ هەندێک لە هاوڕێیانی سوێدی یا لە حزبی سوسیال دیموکراتێک کە قسەمەکرد باسی ئەوەیانەکرد کە حیجاب شتێک ئەمە جلوبەرگی ئینسان خۆی هەڵیە بژێرێت چونکە لە کۆمەلگایەکی ئازادا لە کۆمەلگایەکی دموکراسیە مرۆڤ مافی ئەوەی هەیە کە خۆی هەڵی بژێرێت چ جیلێکی لەبەرایە دوایی کە بۆیان باس یاساکەی تعریف یەکەی کە چۆنە لەو وڵاتەکە چۆن بە یاساکراوە تێگەشتێکی تریان هەیە ئەمجار هەوڵەدەن لە پشتمانە بن و لەگەڵمانە بن من ئەوەی کە بینیمە یعنی لەو ڕقەی کە بەرامبەر بە مافی مرۆڤ هەیە لە لەوێ و ئەوە جێی خۆشحاڵیە کە هەوڵەدەن و هەن لەگەڵ ئەو بزوتنەوەیە. زۆر زۆر سپاس خاتوو سۆڵماس پرسیارێکی دیکەم هەست لە کاک تاهر کاک تار لەگەڵ جەنابتم کاک تار لە کاتێکتا باسی ئەو باسە لە ئارادا بوو کە خەباتی مەدەنی و سویل لە ناوخۆی ڕۆژلات و هەم لە ئێران نەماوە و ناشبێت ئەو چاڵاکی و ڕاپەرینی خەلکە لە ئەمە لە یەک هەفتەدا لە زیاتر لە سی ئوستانی ئێران و لە هەموو شارەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان درێژەی هەیە، بە ئێمە چی سەلماندووە؟ دەزانی تا لەم ماوەی زیاتر لە چل ساڵە دەنگۆی هەم دەنگۆ و قسە و باس هەم بە کردەوە زۆر زۆر باو بووە لە بزوتنەوەی ڕۆژهەڵاتی کوردستانا کە بە هۆکاری ئەوەی کە کۆماری ئیسلامی جوابی هەر داخوازێک و جوابی هەر قسەیەک بە گوللە و بە ئاسن دەداتەوە بە بوونی کۆماری ئیسلامی زەحمەتە کە تۆ بتانی خەباتی سیاسی و مەدەنی ئەوانە بکەیت بۆیە هیچ چارەیەک نییە جگە لەوەی کە دەست بدەتە چەک و خەباتی چەکداری بکەیت ئەم قسە و باسە زۆر کراوە و کاتێکیش کە خەباتە چەکداریەکە بە باشی نەچوەتە پێش هەوڵێک دراوە بە جۆرێک پینە بکرێ وەک ئەوەی کە باسی ئەوە کراوە کە دەکرێ خەباتە چەکداریەکە لەگەڵ خەباتی جەماوەری لەگەڵ خەپاتی کرێکاری تێکەڵکەی نەمە زۆر زۆرتر لەلایەن کۆمەڵەوە باستەکرا ماوەیەک زۆر پێش ئستەش یا ئەم دواییانە ساڵانی دوایی لەلایەن حزبی دموکرات و باسیەوە کریا کە ئەکرێ ئێمە خەباتی شاخ و شار لە یەک گرێ بدەن ئەو سیاستەی کە بە ڕاسان ناوزەد دەکرا بەڵام هەموو ئەمانە هەم خەباتە چەکداریەکە بەڕاستی شکستی هێنا و هەرەسی هێنا و ئێمە نەمانتوانی بەرەو پێش بچین هەم تێکەڵاویەکەیش لەو دووشێوە خەباتە بە هیچ ئاکامێ نەگەیت لە درێژەی ئەم ماوەی سی چل ساڵە ئێمە دیومانە کۆمەڵێک خەباتی مەدەنیش کراوە وەکو خەباتی ژینگە پارێزان وەکو خەباتی کەلتوری و فەرهەنگی و مەسەلەی زمانەوانی و مەسەلەی زارای محەمەدی کە لە سنابوو چ دەنگۆیەکی دروست کرد ئەمانە بووە غەیرەز ئەوە ئاخرین و کۆتاییەکانە ئەم خەباتی مەدەنیە کە بە خۆپیشاندان و مانگردن دەسی پێکرد لە هیچ کەس شاراوە نیە کە ئەم خەباتە مەدەنیە تەنها جارێکە کە لە مێژووی هەموو مێژووی کورد ڕۆژهەڵاتی کوردستانە کە توانی بەم خەباتە هەموو بەشەکانی کوردستان لە ئیلام و کرماشان و تا ئەچێتە قوتور ئەگەر بە بیجارو قڕوەیشا بگوزەری، هەموو بەشەکانی کوردستانی لە یەک گرێددا و بە شێوەیەک لە شێوەکان جوغرافی سیاسی بۆ بزووتنەوەی کوردی دیاری کرد بە بێ هیچ کێشەیەک. لە لایەکی ترۆ بوو بە باعس ئەوە کە ئەسڵەن کۆمەڵگای ئێرانی هەژاند و هەموو کۆمەڵگای ئێرانی هاوردە سەر خەت و بۆ ئێعتراز کردن و جیاواز لەوەیش سێومەکەیشی ئەوەیە کە کۆمەڵگای جیهانی هێنایە سەر خەت، یانی ئێمە بە کردەوە دیمان خەباتی مەدەنی نە تەنها ئەکرێ هەر دروست لە ژێر چەپۆکە و دەسەڵاتی ڕەشی کۆماری ئیسلامیە خەباتی مەدەنیش ئەکرێ و توانیوە ئەم نەقشە ئەو ڕۆڵە گەورەیە بێ کە زۆر زۆر زیاتر بوە لە ڕۆڵی گەور لە ڕۆڵی خەباتی چەکداری لە مێژوی ئەم چل ساڵە کە ئێمە کردۆمانە ئەمە دەرسێکی گەورەیە و ئەو دەسکەوتە گەورەیش بوە کە ئێستە چ لە ئێران و چ لە کۆمەڵگای دەرەوە لە ڕای گشتیا زەحمەتە کەسێک بتوانێ بایەخێک نەدا بە مەسەلەی کورد و مەسەلەی کوردی نەیەتە زەرف نەیەتە ڕۆژەفەوە بۆ قسە و باس کردن لە سەر مێزی وتوێژ و ئاوانە بۆیە بەڕاستی ئەمجارە لانیکەم ئەگەر بە شێوەیەکی شەرمێونانەیش بووە هەموو حزبەکانی کوردستان ڕایانگەیان کە لەم هەلومەرجا بە هیچ شێوێ حاضر نین هێز بنێرین و بە هیچ شێوەیەش حاضر نین خەباتی چەکداری دەست پێ بکەینەوە چونکە پێمان وایە کە ئەوە وەکو ژەهر وایە کە ئێستا بچیتەوە خەباتی چەکداریکەی ئەمە دەستکەوتێکی زۆر گەورەیە کە ئەم خەباتە مەدەنیە حزبەکانیشی وا لێکرد و ئەبێ جێگەی خۆشحاڵیە بۆ هەموو لایەکمان. بەلی هەر هەر لە لە لە سەر ئەم دۆخە ئەو ئەوە ئاخر پرسیارمە بۆ هەردوو هەردوو جەنابتان هەر لە سەر ئەم بابەتە لە بە خصوصی لە ئەوە لە تۆڕی مەدیایی لە کلاب هاوس و تویتەر ئاتمۆسفرەک دروست بووە کە ڕۆژهەڵات ئازاد کرایەوە و مەحکەمە دادەنرێن و بە جاشەکان سەزا دەکرێن و پێشمەرگە هەناردە دەکرێت ئەم قسانە لە پلاتفۆرمی تۆڕی مەدیایی چ تەسیری لە خەلکی ئێمەد کە ئەم پرسەش ئاخر پرسیارمە بۆ هەردوو جەنابان فەرموو خاتو سۆڵماس ئێوە فەرمون دیێر من لە سەتای ئاخیزەکەوە چەند ڕۆژێک لەسەر لە کلب هاوس بووم بەڵام احساسم کرد جەوێکی وایە کە خەریکە شتەکان بەلا ڕێ دەبرن بێت هەر کەسەوە ئەو نیە نەزەری خۆیەدا سریگەری خەریکی گروپ گروپ بەندی دروست بکەن کە ببنە ڕێبەرێک لە شتێکا ببنە کارێک لە شتێکە من شتێک ئەتوانم ئاماژەی پێ بدەم کە خۆم خەریکم کارەکەم لەسەری وە هیوادارم کە بتوان لە داهاتوە بکرێت ینی دژ بە و شتە بوەستینەوە شتێک دروست کرا بوو کە قژەکانمان ئەهۆنینەوە درێژیەکەن ئەیکەین بە پەتی سێدارە بۆ ملی دژمن جا من ئەوە هەوڵم داەوە بەڕاستی دام ناوەتەوە کە هەر کەسێ خۆی ئەزانێ قژی چەنێ درێژەکات و کورتیەکات بەڵام تونند تیژی بە تونند تیژی وەڵام نادرێتەوە ئێمە نابێ هەل لە ئێستەوە بۆ بیرکەینەوە کە بچین وەختێکە ئێران ڕزگار بوو لە دەست ئەو ڕژیمەوە کوردستانیش گەیی بە شتێک ینی بە بە پێوەکە خەڵکەکە چیان پێخۆشە و چیان ئەبێت و ئەگا بە شتێک هەر کەسێک کە سەر بەو ڕژیمە بۆ ئەعدام بکرێت یعنی من زۆر زۆر خەتەرناکە من خۆم ئەوە دژی ئەوەم بە هەموو شێوەیەکیش ئەوەستمەوە دژی ینی لەگەڵ ئعدامە بە هیچ شێوەیەک نیم جا ئەوەی جوان ئەیبینیت لە سوسیال مدیا چەندێک لە ئێستادا هەوڵە درێت کەسانێک لەوانەیە بەفمهین بێ بە پلان بێت لەوانش بە پلان نەبێت ئەوەی کە هەوڵە دەن ئێستا کە خەڵکانێک تووڕەن خەڵکانێک بێزارن هەمومان تووڕین هەمومان نیگەرانین هەمومان نازانین چی ڕۆدا بەڵام زۆر زۆر گرنگە کە چۆن چۆن هەڵ بدەین هەڵوێست وەربگرین من لە ئێستادا پێم وایە ئەرکی چالاکوانانی مەدەنی ئەوانەی کە کار دەکەن ئەوەیە کە هۆشیاری و زانیاری لەسەر ئەم شتانە بڵاو بکەنەوە ئەوەی کە باسی ئەوە بکەن بۆ نمونە دوای هەندێ شت نەکەون زۆر زوو لە سوسیال مدیا بڵاوە بێتەوە بەڵکو بە شوێن سەرچاوە بگەڕن هەر ئەوەی کە وێنەی کەسێک بڵاو بووە کە کوژراوە زۆر زوو وێنەکەی بڵاو نەکەنەوە بە بێ ئەوەی کە ئیجازە وەربگریە لە کەسەکان نی ئەمانە هەمووی شتایەکە کە زۆر زۆر گرنگە ئەو کەسە کوژراوە لەوانەیە پێی خۆش نەبێ وێنەی ڕووتی پێش کوشتنەکەی ئەسم بڵاو ببێتەوە یا ئەوەی کە ژنێک لی ئەدرێشای پێی خۆش نەبێ ئەمانە زۆر زۆر گرنگە و من پێم وایە ئەرکی چالاکوانانی مەدەنی ئێستا زۆر زۆر دیارە چون پێشترە لەو جوێکە کاکتار فەرمووی کاریان کردووە و نیشانی داوە کە نەتیجەی کارەکەیان چییە ئێستا ئەتوانن بەردەوام بن جا بە ئەوەی کە دروشمی ئازادی خوازانە بڵاو بکەنەوە دروشمی ئەوە بڵاو بکەنەوە کە ژنان کە ئێستا لە پێشڕەوە پێشڕەوی ئەم خەباتن ئەتوانن بەردەوام بن لە کایە سیاسەکانە لە داهاتوە بەشدار بن و هاوکاتیش هەندێشت بڵاو بکەنەوە لەسەرەوەی کە خەڵک دوای ئەو شتە پرۆپگاندانە نەکەوێت کە لە سوسیال مدیا تەنها بۆ بەلا ڕێبردننی بزوتنەوەکە یا بۆ بچووکردنی بزوتنەوەکە

بەڵێ من لە کلاب هاوس ڕاستەکەی هەر لە سەرتاکەی و بەشدار بووم هەتا ئەم ڕۆژ هەرگوێگر بووم لە زۆر جار هەندێک جاریش بەشداریم کردوە بە قسە و بە مناقشە لەگەڵەوە دۆستانی کە لەوێ بوون لای من لە کاتی سەرهەڵدان و لە کاتی شۆڕش یا هەندێک جار دەیشوپێنن وەکو ئەوەی کە تۆ لە مەدانی شەڕای ئەوەندە حساس و ئەوەندە هەستیارە لە کاتی سەرهەڵدانا سێ شت بەلای منۆ کە باسیشم کروە سێ شت بەلای منۆ زۆر زۆر گرنگە یەکەم زانیاری دروست بڵاوکردنەوەی زانیاری دروست دووهەم هەڵسەنگاندنی واقعیانەی هەلومەرجی سیاسی و کۆمەڵایەتی و نزامی و هەموو شتەکان وە سێهەم شتیش کردە یا تەکتیکی گونجاو لەگەڵ هەلومەرجەکە. ئەم سێ شتە بە تایبەتی و زۆر بە تایبەتی لە کاتی سەرهەڵدانا یەجگار زۆر گرینگە. بۆیەیە کە دوژمن هەوڵی خۆی ئەدا کە لەو کاتا تۆ زانیاریت بە دەست نەگا، بۆیە ئینتنتت لێ ئەپچڕێنێ، بۆیە پەیوەندیەکانت دائەخا چون ئەزانی زانیاری زۆر گرینگە. بەڵام ئەوەندەی کە گرنکە کە تۆ زانیاری دروستت پێ بگا هەر ئەوەندەیش خەتەرە و هەستیارە و خراپ کە تۆ زانیاری غەڵەت بدەی بە بە کەسێک ئەوەی کە من لە کلاب هاوسا دەمبیست کۆمەڵی زانیاریان بڵاو ئەکردۆ کە مەسەڵەن دوو جار دەمبیست کەەوە سەقز گیرات ئەوە ئەسلەحە و تێکنۆلۆژیای شەڕی قورسی لە کوردستان بێتە بردە دەر یانی تۆ کۆمەڵێک زانیاری بڵاوە کردەوە کە مادام ئەو زانیاریانە بوو تۆ لەسەر بنەمای ئەم زانیاریانە تۆ هەڵسەنگاندنی سیاسی و کۆمەڵایەتی و نزامی و ئەمنی دەکەی و لەسەر بنەمای ئەم هەڵسەنگاندنەیە کە تۆ تەکتیکی خۆت دیاری ئەکەی لە کاتێکا بە نمونە کە تۆ زانیاری دروستت بێ کە هێزی دوژمن تێک شکاوە و هەڵدێت تۆ بە فەوری ئەرکی سەرشاندە کە هەوڵ بدەی زیاتر تێکی بشکێنی و زیاتر دەست بگری بەسەر چەک و چۆڵ و ئیمکانات و ئەوانە بۆ ئەوەی توانی بتانی خۆت بەهێزکەیت بەڵام ئەگەر زانیاریەکەت دروست بە پێچەوانە بوو نرخەی لە تێکشکاندن نیە لە ڕوخاندن نیە لەسەر جێگەیە ئەگەر لە شوێنێکیش خۆی کۆکردوەتەوە لەبەر خاتر ئەوەی کە شوێنی لاوازی خۆی نەیەڵێ ئەمجار بەو زانیارە هەڵەوە تۆ بچیتە سەر دوژمن دەبێ بە کارەسات وە توانی تەلەفاتی و ئەوانەی زۆر زۆر خراپت بێ بۆیە ئەو کەسانەی کە لە کلاب هاوس بوون دیارە هەموویان نە بەشێکیان یا لە ڕووی هەست و ئیحساساسەوە یا لە ڕووی نەزانینەوە و هەندێکیشیان کە من بە کەسیش دەنایان ناسم زۆر هەلپەرستانە لە ڕووی ئەوە فرسەتێکە بەڵو خۆکە خۆیان بکەن بە ڕێبەر و بە کەسێکی گرنگ و ئەوانە کۆمەڵی زانیاری هەڵیان بڵاوە کردەوە کە بە بڕوای من نە تەنها یارمەتی و کۆمەکی نەکرد زۆر زەرەرمەند بوو تەنها ئەوە دڵخۆشی بوو کە کلاب هاوس شوێنێکی داخراو و دەنگی ئەوانە ناگا بە هەموو کۆمەڵگای کوردستان وەلێ ئەگەر ئەوانە دەنگیان بگەیایە و خەڵک بەگوێ بکردایەن دەیتوانی کارەساتی گەورە زۆر پێش بێنێ بۆیە بۆ داهاتووش ئەرکی سەرشانی هەموو لایەکمانە کە دقەتی زۆرتر بکەین ئەوەندە کە دوژمن گەورەکردنەوە خراپە ترس و تۆقاندن داخا دوو ئەوەندەیش دوژمن بە هیچ حسێب نەکردن خراپە بۆیە پێویستە و سنوورەکانی بینی ئەمانەیش بە دیواری چین نییە دەبێ پێوەرمان بێ لە چ کاتێکا ئەڵێن دوژمن لە چ حاڵێکتایە هێزی خۆمان چەندە چ کارێک بە ئێمە یا بە دوژمن دەکرێت یا ناکرێت ئەوانە دەتوانێت لە ڕەوتی ڕووداوەکانا زۆر یارمەتیدەری ئێمە بێ یا بپێچەوانە زەربەی کوشەندەمان لێ بدات. زۆر زۆر سپاستان دەکەم چالاکوانی مافی ژنان خاتوو سۆڵماز دروودی لە ستۆکهۆمەوە لەگەلمان بوو و زۆر زۆر سپاسی مامۆستا تاهر خالیدی دەکەم کە لە سوێدی لە ئوپسالا لەگەلمان بوو کە کاتتان بەخشاندوە بۆ گوێگرانی پادکەست کوردی زۆر زۆر سپاس.